Amũkĩra ngeithi citũ cia mwanya mwĩroreri witũ mwende wa ceceni ĩno ya Gĩkũyũ TV nĩ rũcinĩ rũngĩ rwega na no tũragĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere makĩhanĩkaga na ũrĩa maumĩrĩra ma gĩthurano maragĩthiĩ na mbere tũ- makĩrekagĩrĩrio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC na arĩa makĩhũrĩte kambĩ kũrĩa cikaro-inĩ cia Bomas of Kenya mũciĩ mũnene wa Nairobi Na niĩ nĩndagĩũka haha nĩguo tũthiĩ na mbere na gũteereta, ngũmenyithie maũndũ ũrĩa magĩikaire kwa ihinda rĩrĩ. Na reke ngũmenyithie atĩ kwa ihinda rĩrĩ, kura iria irĩkĩtie kana kana kura kana maratathi kana maratathi maumĩrĩra marĩa marĩkĩtie gũtũmwo thĩinĩ wa kũrĩa cikaro cia Bomas kana marata- kana maratathi ma 34A marĩa marĩkĩtie gũtũmwo kwa ihinda rĩrĩ nĩ maratathi makĩria ma ngiri mĩrongo ĩna magana matano ma ĩmwe na maririkana hwaĩ wa ira mũikarĩri gĩtĩ wa IBC Wafula Chebukati nĩ arakorirwo akiuga atĩ gũgĩkinyanĩria thaa thita fomu ici nĩ cigũkorwo cingĩrĩte ciothe nĩguo makorwo makĩanĩrĩra nũ warĩkia kũhotana thĩinĩ wa gĩturwa kĩa ũ president No ona kũrĩ ũguo, icigo-inĩ nyingĩ thĩinĩ wa kauntĩ, atongoria nĩ marĩkĩtie kwanĩrĩrwo na angĩ makarĩkia kũheo certificate yao. Ũtukũ wa ũmũthĩ uma ũtukũ mũnene, nĩ tuonire nginya ta kũrĩa mwena wa Kakamega, kauntĩ-inĩ ya kũrĩa Uasin Gishu, acio othe nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩanĩrĩrwo ta ahotani na magakĩheo certificate ciao atongoria aingĩ. Kwoguo ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ njũĩ mwakĩraara mũgĩkũngũĩra ũgĩkũngũĩra ũhotani wa mũtongoria ũrĩa ũrecagũrĩire mwĩroreri wakwa mwende. Gũkinyanĩria rĩu, mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta na kĩama kĩa Jubilee no ũthiĩte na mbere kũnyitĩrĩra gacũmbĩrĩ ka ũtongoria harĩ igũrũ rĩgiĩ maumĩrĩra marĩa maragĩthiĩ na mbere kũrekererio arĩ na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano na inya gaturumo igĩrĩ ithathatũ gũkũ nake Raila Odinga Akĩrĩ na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na ĩna gaturumo itha, inyanya ithano. Gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na ĩna gaturumo inyanya ithano harĩ igana. Kura kana maumĩrĩra marĩa ma, kana ceceni iria irĩkĩtie gũtũma maumĩrĩra mao nĩ makĩria ma ceceni ngiri mĩrongo ĩna, magana mana ma mĩrongo ĩnana na kenda, na ceceni, ririkana ceceni ciothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ceceni ngiri mĩrongo ĩna magana manana ma mĩrongo ĩnana na ithatũ na arĩ- kana kura iria irĩkĩtie gũtarwo nĩ kura makĩria ma mirioni ikũmi na ithano gaturumo kĩbũgũ inya na kura iria ithũkĩte kana iria ithũkĩte nĩ kura ngiri magana matatũ ma mĩrongo kenda na kenda ma ngiri magana matatũ ma mĩrongo kenda na kenda magana kenda ma mĩrongo ĩtatũ na ithano nacio kura iria iteanĩirio nĩ kura ngiri ithano igana rĩmwe rĩa mĩrongo mũgwanja na kenda na mwĩroreri wakwa mwende mũngano wa nasa mũthenya wa ira nĩ ũrakorirwo ũkiuga atĩ maumĩrĩra maya mothe mararekererio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka nĩ maumĩrĩra ma ngungo na magagĩkĩũria nĩ maraiguire makĩũria m- kana kamĩtĩ ĩno ya IEBC ĩkorwo ĩkĩanĩrĩra Wafula Chebukati ta ta ah, Wafula mũkorirwo makĩanĩrĩra Raila Odinga ta mũhotani marĩ na mũnini wake Kalonzo Musyoka mwĩroreri wakwa mwende nĩ rũcinĩ rwĩna heho ngwĩciria Nĩkĩo ũraigua hagĩthiĩ ũguo thauti ĩgathiĩ ĩkarehe kaũndũ na no tũgũgĩthiĩ na mbere na gũgĩkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ. Ngũkwĩraga atĩ mũngano wa NASA mũthenya wa ira nĩ ũrakorirwo ũkiuga maumĩrĩra maya nĩ ma ngungo na ũguo makoria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩkorwo ĩkĩanĩrĩra mũtongoria wao nĩwe Raila Odinga na mũnini wake Kalonzo Musyoka ta ahotani thĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka ũyũ. No na kũrĩ ũguo, kana kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka nĩ ĩragĩkorire ĩgĩcokia maũndũ maya ĩkĩaria na andĩki a mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Nĩ makorirwo makiuga atĩ nĩ manyitĩte marũa kuma kũrĩ mũũngano ũyũ wa NASA makĩũria, makiuga atĩ o nĩo timu ĩrĩa ĩcindĩte, no ĩndĩ makauga atĩ IEBC yugire atĩ ĩkũrĩkia kwanĩrĩra maumĩrĩra maya maao wona marĩkia gũkinyĩrwo nĩ fomu ciothe cia 34A na 34B iria itarĩ cirakinya thĩinĩ wa ciikaro kana iria itarĩ ciratũmwo thĩinĩ wa ciikaro cia Bomas. No ona kũrĩ ũguo, ũrĩa kana kamĩtĩ ĩno ya IEBC nĩrakorirwo ĩkiuga atĩ kũringana na gatiba gũtirĩ mũndũ ona kana gĩkundi kana rũhonge rwĩtĩkĩrĩtio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũkorwo magĩtara kura ciao na kuga atĩ nĩ meyanĩrĩra ta atongoria kana ta kwĩyanĩrĩra ta ahotani thĩinĩ wa gĩthurano. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhĩka thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri wa Kenya rũho kana hau ũguo ka chapter igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtatũ na inyanya gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩyo yugĩte atĩ gũtirĩ mũndũ ona kana gĩkundi kana rũhonge rwĩtĩkĩrĩtio gũkorwo rũkiuga atĩ nĩ rwatara kura na makorwo makĩyanĩrĩra ta ahotani. Kamĩtĩ ĩno ya ithurano na mĩaka IBC no ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo magĩtara kura gũkũ bũrũri-inĩ na kwanĩrĩra ahotani. Na ũgĩkinyanĩria ũgĩkinyanĩria ũtukũ kana ũtukũ wa ira Makĩria ma icigo cia ũmbunge igana rĩmwe rĩa mĩrongo mũgwanja nĩ ira ano atongoria nĩ mararĩkĩtie kwanĩrĩro hwaĩ wa ira na magagĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra. Oho kamĩtĩ ĩno ya IEBC nĩ ĩrakorirwo ĩkiuga atĩ igũrũ rĩgiĩ mũngano wa NASA ũrĩa waugĩte atĩ server cia kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ciatambagia Maumĩrĩra ma gĩthurano nĩ ciarĩ kana nĩ ciatuĩkĩte hacked kana nĩ ciarĩ hake na maumĩrĩra ma gĩthurano magathogo. Maraugire gũtirĩ ũndũ ta ũcio, nĩ marakorirwo magĩthuthuria na marona server ciao gũtirĩ mũndũ ũgĩtonyete kuo na kũhutia kana kũhutia kana kũhutia maumĩrĩra ma gĩthurano. Mwĩroreri wakwa mwende, rĩu reke njĩtĩkĩria ngorwo ngĩnyita ũgeni kũrĩa mwena wa Studio B. Mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ti mũgeni, tũrakĩrĩ nake haha o mũthenya wa ira. Na tũragĩkorwo tũgĩteretanga maũndũ maigana ũna, na rĩu reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa studio B kũrĩa twĩ na mũndũ ũgwĩtwo Hadad Mwangi, tũnyitanĩre nake nĩguo tũrore ũrĩa atongoria mathiĩte na mbere kũiyũkia ũhotani thĩinĩ wa icigo ngũrani. Na angĩkorwo mũtongoria waku we nĩ agĩtonyete thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu, no ũtwandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ wambĩtie na rĩtwa mũtongoria kũrĩ namba itũ ya ethemethi nĩyo 0721899311. ona kana ũgĩthiĩ nenda-inĩ citũ cia kĩrĩu mũtambo-inĩ wa facebook nĩ gĩkũ television wathiĩ twitter nĩ tv underscore gĩkũyũ ĩka ũguo na ihenya tũthiĩ na mbere na gũtereta reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mwena wa studio b tũnyitanĩre na mũndũ ũgwĩtwo hadad hadad angĩkorwo nĩ ũranjigua no ũkĩinie mũtwe kana ũkĩgeithie mwĩroreri witũ mwende

itũ icio ciao Mhm. mwangi rũcinĩ rwaku ndikĩũĩ kana rũkĩrĩ rwega ndũnagĩtwĩra rũcinĩ rwaku rũkũgana atĩa kana hihi Eh, bwana sam rũcinĩ rwakwa nĩ rũ- nĩ- nĩ rwarĩkia gũkorwo rwĩ rwega Mhm. na kaũndũ kamwe ndarĩkia gũkorwo ngĩ- ngĩnyita Mm. nĩ atĩ eh, senator wa kũrĩa mwenda wa ngoma nĩakorwo akĩoya certificate yake no ĩca nĩtawa Eh. bugoma no bwana sam kuria kaunti ya bugoma Eh, etagwo seneta wa kaunti ya bugoma nĩ mũndũ ũgwĩtwo egwĩtwo atĩa nĩndĩrariganĩrwo nyingĩ rĩu eh, seneta wa kũrĩa gĩikarĩte haha rĩu nginya rĩu maũndũ maya nĩmandukanirie seneta eh, kereke tũkũ- ngũthahũthĩrie ndeto ĩno Mr. Eh, Sama. eh. Mr. wetangura Wo- Moses kana seneta Wetangula. wetangura Eh. ũyũ nĩ ũmwe wa ma principal Ah, Mm. eh, Oh, ah, eh. amwe na wori kani Eh. ah, anasa tagwo moses masika wetangura Eh, Mm. nĩakorirwo ag- eh, eh, akĩheo certificate yake ya ũsenita Mm, mm. koguo eh, thu- eh, thu- thĩinĩ wa- wa gĩthurano kĩu eh, kĩrarĩkirio gũthira Mm. mũndũ kana mũtongoria ũrĩa wa- wa- wahota tu gũkorwo akĩhotana mwena Mhm. wa wa mũng'ethanĩro Mm. nĩ seneta wetangũra

Eh, ucio ni ni ni wa mbere uria urahotire gukorwo akioya giti kieru kia ngavana aya maya ni magavana maria meru Eh, aria eh, aria mara- matararĩ iturwa-inĩ cia ũgavana Mhm. wa kerĩ nĩ john ronyangapuo Mhm. nĩ wa kũrĩa west pokot Mm. na ũngĩririkana ronyangapuo arakorirwo agĩ- agĩ- agĩthurwo na kĩama gĩa kano Yeah. arakorwo akĩhota eh, eh, samuel kachapin Yeah. ũrĩa ũrakoretwo na na tigiti wa jubilee Mhm. kachapin nĩ ũrarĩ eh, gavana wa kũu ne- mamwĩtaga incumbent Eh. nĩwe ũrarĩ gavana wa west pokot na rĩrĩa akorirwo akĩrundwo thĩ nĩ john ronyangapur na nĩ professor professor Eh. john ronyangapur Nyangapur, mhm. tũcoke tũthiĩ mwena ũcio twakorwo twagweta mwena wa bomet kũrĩa isaac ruto arakorirwo akĩhũririo thĩ eh, eh, nĩ joyce ramboso ndagĩtarĩ Ra- joyce ramboso nĩwe eh, gavana mwerũ wa kũrĩa mwena wa bomet Mhm. mwena wa bungoma ũrĩa ũrarĩ kũu ararĩ eh, Ken Lusaka na no rĩ- no ithaa rĩrĩ eh, g- gavana ũrĩa mwerũ kũrĩa mwena wa Bungoma nĩ Wangamati Wangamati nĩwe eh, o- na arũgamĩtie na Kenya kĩama gĩa Ford Kenya na ũngĩririkana bwana Sama Mm. a- a- a- eh, eh, arũmĩrĩri a Wangamati na na Ken Lusaka, Lusaka eh. mationanaga rũheni Mm. nĩ makoretwo eh, nĩ- makoretwo Magĩtitimũrana. magĩtũma eh, Mm. atongoria acio erĩ mahũrwo baĩni Mhm. nĩ eh, eh, nĩ commission ya mĩhaka Eh. na eh, na ithurano ya IBC Mm. magĩkorwo ma- milioni cigana ũna tu nĩ magĩkoretwo makĩneana Mhm. gavana ũcio ũngĩ mwerũ nĩ Kĩraitu Mũrũngi wa Mĩrũ Mm. nake ararũgamĩtie na kĩama kĩa Jubilee ũngĩ mwerũ kuma kũu tũthiĩ mwena wa kũrĩa Kĩrĩnyaga Mhm. Anne Waiguru nake nĩarakoho- nĩarahotire nĩarakorirwo akĩhota gĩtĩ kĩa ũgavana Mhm. kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Gavana ũcio ũngĩ mwerũ nĩ Ferdinand Waitito ũrĩa warĩ mũbunge wa Kabete na ũrĩa ũrarũagĩrĩra gĩtĩ kĩu na tigiti wa Jubilee nake nĩ arakorirwo akĩhota na nĩwe gavana mwerũ wa kũrĩa Kiambu. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kitui kũrĩa mũtumia ti Charity Ngiru nĩwe ũrakorirwo akĩhota na rĩ- na tigiti wa wa kĩama kĩa eh, kĩa na Kenya kĩa a- a-

bwana sama Mm. eh, ngwĩciria kĩarĩ kĩama kĩa mathaũ ngarĩ karua Mm. na kĩama kĩa nak nĩkĩo kĩarĩ kĩa Eh, naki kĩa eh, Kĩa kĩa- Ngiro. kĩa Eh, ngiro kĩa eh, charity ngiro mhm, eh. Eh. Mhm. tume hau tũthi mwena wa wa kũrĩa na iguru kũrĩa ngavana ũrĩa mwerũ

Eh, na tukumbirie kuria mwena wa Kajiado kuria mu- uria urari governor wa kuu ni uretagwo David Nkadienye eh, na governor ucio akoretwo agithurwo na tigiti wa ODM mm, na koro eh, ingĩgũcokia na- na na thutha hanini bwana Sama mm, eh, mut- eh, kuria mwena wa Kajiado ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ mm, gũ- eh, gũtiakorirwo kwĩna eh, mũndũ wahũranagĩra gĩtĩ kĩu na tigiti wa Jubilee mm. ũyũ nĩ thutha wa ũrĩa wa akoretwo agĩcinda eh, nomination cia Jubilee Mhm. erũgamie ta gavana kũng'una eh, mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ Ĩĩ. maratathi make magĩtuĩka ti makinyanĩru Mm. koguo ũgĩkorwo David Nkadienye akorwo na kĩrĩa tũngĩta ta free ride Ĩĩ. A- gũtirĩ mũndũ wabingana wabinganaga nake Mm. agĩthurwo na tigiti wa ODM Mm. na o- eh, ũndũ ũtarĩ eh, me- mũritũ ah, kana ũndũ ũtararĩ mũhũthũ tondũ kuona ma ma MCA make Mhm. ka- kana arĩa marũgamĩrĩire icigo cia ward Mm. na ama- ambunge aingĩ a kajiado marutĩtwo na tigiti wa jubilee Mm. no no rakĩhotire kũruta wĩra mĩaka ĩtano na no ragĩkorwo Makahota- ma- mahotete kũnyitanĩra wega na ma mca maguo nokorwo matiathurĩtwo na kĩama kĩmwe Eh. tuthiĩ kũrĩa mwena wa nyandarwa rĩu kaunti ya nyandarwa Mm. na daniel waithaka nĩ ũrarĩ eh, nĩ ũrarĩ eh, ga- gavana Gavana, kũu eh. na nĩ aragĩkorirwo nake Mm. agĩgĩtungumanio thĩ Mm. kume hau tũthiĩ mwena wa vihiga Mhm. moses akaranga onake nĩ arakorirwo eh, mũndũ mũkurumanie Mhm. mwena wa kũrĩa eh, ramu Mhm. eh, gavana wa kũu ararĩ isa timami nake nĩ arakorirwo akurumanio Mhm. na eh, arĩa rũgamĩtie na kĩama kĩa eh, arĩa mwe- eh, nĩ kĩrora hanini Mhm. eh, eh, mwe- mwĩroreri ndaririkana nĩ ngũkorwo ikũmenyithia ndeto ĩyo Mhm. tume hau tũthiĩ mwena wa isioro Mm. gavana ũrĩa ũrarĩ kuu retagwo gondana ndoyo onake nĩ arakorirwo agĩkurumanio Mm. nake tu- nake ku- na kukuo ũrĩa mwena wa wajia eh, gavana kũrĩa etagwo ahmed abdurahi onake nĩ arakorirwo agĩkurumanio Mm. na nĩ ngũkuĩrĩte eh, principal ũcio ũngĩ wa nasa ararĩ kũrĩa mwena wa bomet nĩ arakĩnĩirwo rũkũngũ nĩwe isaac eh, Ruko- ruto Mm. nake nĩ arakurumanirio jack ranguma nĩ ngũkuĩrĩte nĩ arakurumanirio

wa, wa, wa mwena wa, wa, wa, wa ithũĩro Mm. rĩa bũrũri Mm. Eh, eh, andå acio nda- matiko- ma- gũtirĩ hĩndĩ makoragwo Mhm. me hamwe wega no eh, ũcio nĩ ũteti wa kũu tũtigũkĩũria Mhm. tũthiĩ mwena wa, wa, gũ- wa kiambu Mhm. kũrĩa ngavana kabogo arakorirwo agĩkĩrwo nĩ waititũ eh, hũndũka Ambe ahurũke. ambia hurũke Mm. na eh, u- we- u- gavana ka- kabogo ũkorwo na ũririkane eh, mr sam Mm. nä ahotirwo nä ahotirwo nomination cia Jubilee na kwa eh, akiamba akiuga ndakũrũa ndakũrĩrĩra gĩtĩ kĩu rĩngĩ Mm. agĩcoka agĩikara agĩkĩona aca Mm. reke njoke kuo rĩngĩ twe- eh, mwe- mwe- muonane na aitũ Ĩĩ. gĩthurainĩ kĩu kĩragĩkorwo gĩgĩthira na andũ a Kiambu matinakĩmuohera mm. magĩkorirwo eh, makĩheo waikura wa- wa- wa- makĩheo waititũ kura o ikirĩte ngiri magana mũgwanja ma mĩrongo eh, eh, eh, ma- seven, eh, ngiri magana mũgwanja ma mĩrongo ĩtatũ na kenda Mm. gũthiĩ na igũrũ Mm. na korwo no hutie kaundu kangä ga kiambu county onokorwo ngororaga ma governors Mm. he eh, mutumia uria murugamiri wa atumia wa county mumbunge mutumia wa county ni women rep Mm. gä tä kä u kä rakorirwo gä kä oywo nä eh, må tangathi Mm. eh, eta- etagwo wa mũcomba Eh. na mũtumia ũcio rĩ bwana sam arakorirwo akĩoya kura nĩ ũigua eh, eh, mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ kwĩragwo namba ithatũ ũrĩa wana kura nyingĩ mũno kenya ĩno Eh. arĩ eh, sonko Eh. kuma eh, senator wa nairobi no rita rĩrĩ ũrĩa ũrakorirwo akĩoya kura nyingĩ mũno kuma eh, presidential candidates Mm. ararĩ eh, mũtumia ũcio wa gĩtĩo Eh, wa Kiambu. ĩĩ eh, gathoni wa mũcomba arakoretwo akĩoya kura makĩria ma ngiri magana manana ũgakĩona ũcio nĩ ũndũ eh, wa- wa- mwega mũno nĩakorirwo akĩhota wega mũno Ĩĩ. na- na njĩra thaka Mhm. na mwangi nyambe ngũtinie rĩrĩa ngũ- ngũmenyithia ndũmĩrĩri haha nĩ atĩ bũrũri wa amerika kũhĩtũkĩra mwaria wa bũrũri ũyũ nĩ wakorwo ũkĩũria a kenya makorwo makĩrũmia thayũ na mahinda-inĩ maya tũrĩ ma ũteti na makoria Nĩtũkorwo twĩ na wetereri tweterere kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ĩkorwo ĩkĩrekereria maumĩrĩra ma gĩthurano na andũ arĩa mararegana na maũndũ ta macio ta mũngano wa NASA nĩmorĩtio makorwo magĩthiĩ igoti-inĩ kũrĩ na magoti ma gũtuithania macira ma kĩũteti. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika kũhĩtũkĩra mwaria wa bũrũri ũcio. Na ngona producer witũ aranjĩra nyambe njikĩrie oro hanini no nĩkũgĩcoka tũcoke tũcokererie oro haha tũthiĩ na mbere na gũtereta nawe mwĩroreri witũ mwende. Tũkahutia mũtambo ũcio no tũrathiĩ na mbere na gweterera maumĩrĩra ma gĩthurano ma gĩturwa kĩa ũpresident marĩa mekwanĩrĩrwo kwa ihinda-inĩ hau thutha-inĩ no tũgũthiĩ na mbere na tũkĩmetagĩrĩra. Koguo ndũkahutie mũtambo ũcio, nĩ tũgũcokereria tũkunda ikunda rĩa maĩ na tũkĩrĩhe mbirũ. Tũroka.